Nangmah na ruahnak ah a kan view tu ding hi minung cak maw?
Saya tu hi ka van live cang. Ka van live cang le minute pakhat pahnih hrawng.

Cuti cia cun pa an kan van zohmi an van um pah ko cang. Siacun tuzan kan biaruahnak kan van thawk ṭhan lai hmasa bik ah. Kahen religious and political voice in an kan zohtu nan dihlak nan kut kan tlaih hna i an kan zohtu hram a thawk kan dongh tiang van kan zoh ding ah hika hmun in hin kan van sawm fawn hna. I tuzan caan ah hin ah pakhatnak bik ah Pathian bia i ruah ding in tu bantuk Bible discussion van nei kho ṭhan ding in hika hmun ah ah Reverend Dr. Chan Thawng Lian nih a caan an kan pek caah hin kan i lawm taktak timi kha ka hen van chim ka van duh. I atu hi a leng ah a kal i leng ah a chuak le a van phak le cangka te bak in inn chung a van lut le atu hi caan an kan van hmanpi colh a si. I atu bantuk biaruahnak hi a sunglawi taktak Pathian bia i ruahnak he zei ruangah kan ti si ahcun ka chim ṭheo tawn bantukin Hi bantuk uh, biaruahnak hi uh, Khrihfabu nih a sawm in sawmmi cu siseh la cu uh, uh, zanga thongkhat ti hrawnghrang hna khi phalh a hnga. Sihmanhsehlaw atu bantuk tein Pathian bia uh, free tiin uh, kan miphun zawn ruahnak he tiin hi bantuk tein hin an kan telpi Siaherhnak he an kan telpimi a si caah hin a cungah kan i lawm timi te kha van tenh chih ka van duh i cucaah cun hi bantuk kan pastor le nih caanṭha an kan pek i an kan hmanpi i siaherhnak te he an kan hmanpimi cungah hin a man a sunglawi tukmi a si i a kumkum kumkua kumhra reng lo cawnnak a neimi hna nih an cawnmi te kha atu bantuk tein hin naizi pakhat pahnih ah A ṭha bik lai tiin sharing an kan tuahmi hi uh, value ṭam phu a nei taktakmi a si. Cucaah cun cu ṭam phu te cu a hman zia, a ngeih zia, thiam hna u sih timi te kha van sawm chih kan van duh hna. Cu khual cun tuzan bia ruahnak hi um, Adam sualnak kan i hrawm maw timi kong he kan i ruah lai i hi tikah mipi sinah van theihter le van nawl, van sawm masat kan van duhmi hna cu atu zan caan i kan i ruahmi hi Pathian bia hi cu a thuk tuk i kan hngal thlu kho lai lo, sihmanhsehlaw Pathian bia hi cawn ding a tam tuk hringhran. Cucaah cun hi bia kan i ruahmi hi Pathian Pathian bia thuk deuh thlarau lei zongah siseh ṭhawng deuh in kan hngalh khawhnak hnga ding caah khan timi ruahchannak he tuahmi a si i a ngaitu zong nih Zeitindah hi tuzan biaruahnak ahhin zeitinte dah ṭhathnemnak te kai lak khawhmi a um hnga timi te kha cutete cun nan hnar kan tlunpiak u law timi te kha van chim ka duhmi a si. Cuti si ahcun hika hin Sia Thawng nih Theihternak le introduce cu ka van tuah ti lai lo. Voi dang zong ah live hmun dang kaa dang zong ah siseh, hika zong ah siseh kan tuah tawn ko i cucaah cun kan biaruahnak chung tu ah lut colh ko u sih law aa dam sualnak kong he pehtlai in kan sual maw sual lo timi kong te he hin nangmah zong bochanmi kan pa pakhat na si. Khuaruahnak lei zong ah a thluak a tli a cakmi na si. Cucaah cun hihi zong hi zeitluk in dah nangmah zong nih na interest i zeitluk in dah na rak kherh hlai i zeitluk dah uh, na dirhmun zong a si ve timi te kha mah te kha tu zan caan ah hin mung kan share ding ah kan van sawm. Kai lom tu khe za nak te hang rian na ka fial ve le cun na kan chai phi mi he lai lai mi ruwa ni Aa dam sualnak ruangah lo timi kong he Laimi nih hin kum sau tuk kum sawm thum dengmang torlapa cawk zong ruahnak ik lo bantuk hin a kan umtertu thil topic te kha number pakhat nak ah zein a ngan pakhat a ngan pakhat na ngan hleikhat tiang kha Zeidah si timi kha mi cu an thiam bak lo. Natein minung kan hman pah peng ti cu kei cu ka zumhmi si ko. Le kan cu misual vial kan si an ti ahcun khatlei ah le kannih cu Pathian nih a kan ser lio freedom of choice a kan pek tiah a timi kha phoih hnih kha kan um tikah kanmah kan sualmi te hi kanmah nih ṭuanvo kan ngei kanmah kan sualmi hi kanmah ṭuanvo si lo adam ruangah a si timi phoih kha sinain Bible hi study kan tuah lengmang tikah hin free midang bak choice kan pek ko tiah ka ruah. Sumacun mi pu i nun hi cu a rak thok lo timi khi ka theih dih. Le khan atu i nu zong he zeitik hmanh ah maw chiat nu zong he Pathian nih pa tluk te bak in a sersiam mi hna an si ko ti kha kei cu ka zumh le ka bia sau tuk sual la cun nangmah tu nih khan bia va ka hal ṭhan ko
siseh siseh kan i lawm uh, cuti si ahcun um, van hal kan van duhmi cu zeidah si ti si ahcun adam sualnak kong he pehtlai in hin thawngṭha chimtu nih an kan chimh lengmang mi cu zeidah si ti si ahcun uh, Jesuh Khrih nih vailam ah kan sual an kan tlenh i a thisen thawngin kan sualnak vialte a thiang dih ti kha cawnpiaknak pakhat seh thawngṭha kan chimh tawnmi
pakhat cu
Sahlah keimah nih khan cun hal nangmah nih khan cun hal loin khan vei keimah tu nih khan kan hal
simpalte kan hal la atu cu a kan cawnpiaktu pawl nih a kan tuah lo bu khan solcian a kan hrin dih a kan ti le kan biaceih Jesuh phawt ding kha kan si cang bawi jesuh khrist le amah a zum lo ah khin khamnak kan co kho la maw
co kho hlah bible ning in cun
na zum hau ti cu
si mah ca kan ka van chim nu cu adam sualnak cu kan zum kan

Kami kha kanmah nih zumh a hau. Mm. Kanmah i telnak atu cu sualnak kong popoh ah cun kanmah nih kan zumh lo zongah kan an kan chim.
Zeilo he na line he catluk pi in a tha deuh rual lo da ka ti. Oh, sama. Seh, na aw hi a ṭik pah le mah ruangah cun vei na aw hi ka van theithiam tuk kho ve lo. Keimak cu maw? Bawi Jesuh Khrih kha a kan khamh dih le atu i an kan cawnpiakmi cu kanmah kha kan sualnak nan i tel cia dih an kan ti le Bawi Jesuh maw
Adam dah ahodah ngan deuh timi kha si ko. Si, si, si, ka van fiang. Cuti si ahcun uh, van hal chap kan van duhmi te cu te kha ka zawn te ah khan Ah, minung hi Adam sual ruangah maw kan thih Asiloah Pathian nih vawlei in sermi kan rak si ruang hrimhrim ah hin dah kan thih a herh hrimhrim timi te kha mah te kha van hal kan van duh ko. Mah thihnak kong kha cu kan let kan let kei nih kha theology ah mah pawl kha kan cawnmi si lo le sinate kong tu le sualnak kong tu kha cu kan leh khawh ko la natein thihnak kong tu kha cu vei kan cawnmi a tel lo sema kha kha kha thihnak kong ka van timi kha atu i adam sual ruangah
adam sual ruangah vale cungah hin a thihnak kha a tlung sual in a khat cu sualnak nih cun thihnak kha a chuahpi timi kha A si tikah kam khat lei ah ruah ding a um vemi cu mah khakha Adam sual ruangah Adam sualnak nih hin ma thihnak a chuahpi a si lo ahcun Pathian nih vawlei in sermi kan si hrimhrim ruangah hin maw thihnak hi kan co hnga dingmi a si timi te kha Adam sualnak kan i hrawm le hrawm lo timi zawn te ah khan khaka zawn te kha fiang deuh in nang kan van ṭhen piak. Okay, atu cu ṭha tein ka van chim cang la lai pehta le Adam timi hi Bible ca chungah ṭha tein a min ummi si le
minung ser mipa ser tinak hi si Adam a thim duh takmi cu mipa ser ti si le mah mipa kha ser mah mipa thawng khan vawleicung vialte kan chuk timi hi hlan ahhin tuah men sernak tuanbia tam tuk um na Israel miphun kha Pathian taktak nih thim hna te nih khan khi sal an tan hnu khan sernak tuanbia vialte nge di an tial mi se le Genesis a ngan pakhat an thlei cu Pathian nih minung he kan ser ko na te minung vialte hi sualnak ah an chip nak a sa ko ti mi te khi lungthiang ten kan cohlan si ahcun a tlam thiang ko tiah le Adam timi sualnak kong Roma ngan pat a chim duh mi cu Jesuh dawtnak kong kha a chim duh deuhmi si. Sinah introduction um deuhmi kan um le makha American pastor vialte zong nih sipuai yam hman tangka kawlnak am hman fiang sin kan hmuh khawh mi se anih nih cun ai wa lo mi minung pok le vei a sual deuh ti a dawt hna nan ai wa mi char khau peng ve hna Mah a camṭi tling la maw?
Hika zawn ahhin pakhat van hal ṭhan kan van duhmi cu khaka zawn ahkhan a si. Khrih zumh hnu cun Pathian nih kan sual vailam ah a ṭawl dih cang. Adam sual hi ai neh peng rih ko caah misual a thiang lomi tiin dah pom kan si peng ko lai? timi kha le cross ah a thih cang caah kannih hi mithiang dah kan si ko lai timi te kha Van hal kan van duh i cuka zawn cu ka biahal duhnak te he na van theithiam hna maw dak? Nihin ni caan ah Pathian hmai ah hin fiangmak an si ko lai. Ta tuat na zumh nak kong kha si ko lo maw?
Tuat sernak na zumh nak, alright. Le zumhnak ruangah cun khamhnak cu kan co ko lomi minung cu vawlei cungah hin sau tuk kan zoh cang hna, zeihmanh san tlai lo. Cucu Bawi Jesuh nih cun a duh hna la ti ka zum bak lo. Hika hin cuti si ahcun a fiang cem ding in A fiang cem ding in nan kan van leh khawh ahcun ka van duhmi cu ka sual, misual ka si ruangah maw ka sual? Asilo asi ahcun ka sual ruangah maw sualnak hi ka tuah timi kha biahalnak a um tawnmi a si i, khaka zawnte kha zeitindah? Na van hmuh ning a si. Mah kong hi cu keimah te uh, sualnak timi a biafang hrim hi midang an kan senh ti lo. A ruang cu minung hi tlamtlin lonak ke cun mi ṭha deuh an si nakhnga ding bawmtu minung kha tam deuh kan si ding kha kan duh. Adam fa in ka sual minung cu misual cu kan si biar kan ti duh dak cu community kha community nih law kan ngeih mi kha a zu kholmi kha misual ah sinate khan ha pawl kha an ban ṭha ṭhan nakam mah nakin mi ṭhat community nih an chet ciami law a zu kholo cu mathai a ngan pasarih a khan tha ten kan hmuh mi cu mi kha an soi ve la ti si le Khrihfa kan riat ni cu bei na sual cia lo we kham tlau ma tlau lo ti nak sa hin i dawt ding tu hi ke ko hlah an ka hua tuk men la tu zong hi ka chim thluah ma tik ah hin i dawt peng ding pakhat la pakhat i bawm chat peng ding he kan tlak le van kai ding kha kai kalpi ning se se se zeitindah uh, Jesuh Khrih eh uh, Adam sual kai hrawm Adam sual kan i hrawm lo timi pawl hi hell tlaknak tiang khi a va phakter lai ti ah nang na zumh ning le na hmuh ning a si maw? Van te pe chung Bible Bible siang ṭha te kai mi kan si le minung ti tinak si le minung tinak bak si ca hoban sual lomi kan
li chim bal lomi kan romang ngan pathum ma tha ten chim chu ngo minung chu li kan chim di kan kan ta tling lo se ko na ten adam ro ha chun kam ma si anga lau sna ten kam ma khite ka tling bak ating ating am mi khen be hamong caan in a chim duh deuhmi si rua tiah ka ruah. Heltlaknak ding tu cu a kan fual caan nih cun zeisi poah khamnak kan hmuhnak hnga ding kha a kan phel ruang pakhat te ai thleng balmi zong kha khamnak kha pek ko hna vailam cungah kha maw voikhat tak nganh ai pastor bia zong voikhat tal ngai ve lomi thawlawm zong thaw ve lomi voikhat tal hmanh Pathian rianruatnak ai thawh ve lomi kailah ka zum lo. Mm mm. Oh, se se se. se se se se se uh nang kan van chim mi uh nangmah na pom ning na zum ning te zong kha avan fiang ngai. Adam le Evi he OT chen an si tikah Adam le Evi he Vanram an kai hnga maw? Zeitindah annih vanram an kai ding si ahcun zeitindah OT chan ahhin vanram kainak ding tawhfung khi hi zeidah a si hnga? New Testament a si ahkhan cun Jesuh nih keimah cu lam le biatak le nunnak ka si a ti i Jesuh Khrih A thihnak va zumh kha vanram kainak a si i annih kha oṭhi chan an si tikah cun atu bantukin atu kan topic bantukin sualnak an kan tlakpitu an si tikah Adam le Evi hi vanram an kai hnga maw? Mah hihi nannih cawnnak sang deuh a neimi ah zeitindah nan hmuhning a si timi te kha na hmuhning si timi te kha van hal kan van duh ko hi kong te hi.
Baibal ning te si Cute Evilia Adam cu vulei ah dantat a tat hna le dantatnak an in bak an in bak ve ma kha kha cu minung nih ceih phung Pathian nawl va si ko seh vulei ah cun dan cu a tat bak hnam pahnih te a bual ca ning tein kan hmuh mi si le kha cu ho hmanh nih kan thei kho kho lomi kha theih zong a zuam ding zong ka duh fawn lo. Keimah pom ning cu si. Si si si. Siseh kan lom atu atu zan bia ka tu zan uh, bia ka nevan ruahnak he uh, adam sualnak kong timi kha ase e atu bantuk in uh, nangmah ni adam sualnak kong he pe tlai in na hmuh ning te Tlawmpal te a tawinak tawinak taktak in aa sharing nan kan van tuah. Na zumh ning, na pom ning nan kan van hrawmh i kan van lawm. Kan i lawm. I a donghnak ah hi kong he hin pehtlai in aa a donghnak ah Adam sualnak kong he pehtlai in conclusion tuah bantuk in aa nan kan van chimh duhmi um si ahcun bang kan sharing bang kan tuah ta law timi te kha ka van duh ko.
Kai lawm tuk maw macun uh, Laimi khamtla khamtlau ma tlau lo hei hi tuktak adam suruang kan sual ma sul lo kum som thum chung kan buai pi le ma ni kan chat tak pak ma kan pe lau ta chon atu cho lungrual te tu um hau se lo kan khua kan ram tu hi sersiam hna a donghnak a chim ka duhmi si siseh aw siseh tha tha tha se atu na chim bantuk in hin kha bantuk va chim le debate va tuah ti bantuk pawl kha kan laimi khuaruah ning zongah a si amaw atu na chim bantuk in khan thatnak nak in khan pakhat le pakhat a chimtu saya le tu kha van mawhphurh le van mawhchiat deuh. Mah nih pawm lo deuhmi paoh kha pawmh le soi khakha si i a ṭhatnak nak a ṭhat lonak he te bia va chimnak bang ka pe ta ṭhan. Se se se van pe ṭhan. Mi lai mi chung sung ahen evangelism tampi in um cun tampi kan um kan dih lak hin pathian rian ṭuan mi kan sle paul nih Mitchim ko le zei bia paoh sia Pathian bia chimtu paoh cu daw ko hna upi. Na tein ṭak kha cu um bak ti hna seh. Sinain evangelist vialte pastor vialte he i daw chim ka duh.
Siseh siseh a ṭha ṭha. Si sia thawng atu bantuk in caan tawite chungah biaruahnak nai manh lo bu te he caan nan kan van pek le kan i lawm ngai.